Warra diinii kanaaf waan qabu gabbaase, kaan katabe gariin da'awaadhaan tamsaase, ka awwaardiyyaa ta'e dhiiga dhangalaase. Gargaarsa Rabbiitiin dhalootaaf dabarsee dabalee dabalee rahmatatti buuse. Rabbiin daandii jaraa deemuu nu bobbaase Isatti kafaruu kan najaa nu baase Madda quraana isaa tola nu obaase Qawlii isaatiin dhugaaf dharaddaan nu baase Waan dabreef waan har'aa waan dhufuu gabaase Nan faarsa Rabbii kool qabee asaase

Nama ergaansaa galeef shirkiin isan faalu seera guutuu qaba hamba waan dabaalu. Qawlii rabbii qur'aanaa abbaan fedhen haalu qalbiin rabbiin tokkoomsu dharrisan dallaalu. Fakkeessi gowwoomsi akka irraan takaalu. Adaba jireenyaa akkatti ba'ee galu.

Walii galtee Rabbiif gabricha jidduutti wal mallatteeffamu waliidha dubbittiin qalbiin ooyiruu imaaniiti achirra dhaabamte. Biiroon guddaan isiidha achi eegalamte. Nufaamuu dhabuu ta'uudhaan walitti rakkoo bal'oo gaddaa gammachuu keessatti Booji'amaa ta'uudha Rabbii isaa biratti amannaa namaan haadha eeguu barbaachifti. Gabrichi amma umriin duniyaarra jirutti Rabbiin gabbaruudha jinniif insiin marti. Jireenyarraa boriif nu barsiise amantiin. Amannaan Rabbitti qananii olaanaa yaa mootii olaanaa. Ni'maan Rabbiin guddaan nu barjoome keessa isa tokkichoomsuu nuuf kaa'e qalbii keessa kun filatamuudha hubadha abboleessa rabbitti amanuun qalbii tasgabbeessa Yaadachiisuuf diddeebifne yoo dhageessan maal kan hojjiru yoo beekan bayeessa qalbiin toohida qubsiise akki jabeessa hordoftoonni nabi har'aa fi kaleessa fagaatu dhiyaatu waliif obboleessa.

Rabbiin tokkichoomsuu rabbitu nuu kenne kalimaa toohidaa kan nuti qabanne rahmata isaa keessa tola badhaafamne amaanaa imaanii baachuuf filatamne karaa nabiyyichaa kan nuti hordofanne ballataa mul'ataa daandii daban qabne seera duniyaa akiraa qur'aana simanne Ammaana dachiin kun danda'een baadhanne nuti ilmaan namaa qeeballee fudhanne kun qooda ilaahin abbaa fedheef kenne harkaa qabna dilbii irra gameen dhumne qabeenya qabaataan argateen bitanne jabaan jabaa birrii namarraan fudhanne irra caaltuu ni'maa toofi irratti beeyne.

Yaanni koo gabaabduun isin naaf haa geessu. Amantiin ati of irkatti qabdee teessu amantii toohidaan qalbii qulqulleessu. Rabbiif gabricha isaa walitti dhiyeessu. Gooftaa waan kallaqee hunda jiraachisu dachiisaa diriirsee waan uume baachisu. Jallaa fi qajeelaa obaasee nyaachisu. Of gahaadha Rabbiin waa of hin gargaarsisu ibaadaan tooyidaan malee galman geessu waan ibaadaa kulli nu jalaa balleessu Rabbiin nu haa tiksu isatti qindeessu shirkiin duniyaa akhiraa waan nama xiqqeessu dhokataaf mul'ataarraa nu haa fageessu. Isa tokkichoomsu hojiin mirkaneessu diinii duniyaa akhiraaf mu'mina qopheessu amantii waan hamtuurraa nama fageessu rabbitu siin fedhe ittiin si milkeessuuf amantii waan dabee dagalchee sirreessu funyoo obbolummaatiin walitti jabeessu jaalala imaaniitiin walitti mi'eessu burjinnata geessuuf irraa qeebalamnaan yaa mootii olaanaa Namni tokkichummaa rabbii qabu maal dhaba waan uumame beeka waan jiraatuuf qaba milkii irraa boriif argachuuf taaba rabbiif jecha argate rabbiif jecha dhabaa isaaf jecha jaallata isaaf jecha jibba ardii rabbii raqqii diriirsuuf taaba inni kophaan jiru obboleewwan qaba obbolummaan diinii bu'uurri isaa jabaadha Rabbiin tokkichoomsu irratti harka wal qaban. Ruuhiin Rabbiif jecha gamtoome wayyabaa dureessi qabaataan sooressi jajjabaan. Hiyyeessi waan qabne da'iifni dadhabaan. Gurmuu waliif ta'ee gamtoomee dannabaa. Wal qabee wal qabee diini isaa ol qabaa. Tumsa Rabbii qabaa ofiif wal qabannaan yaa mootii olaanaa.

Ahli wa Ashabi Taabi'oota hundumaa irra haa jiraatu kan hin qabne dhuma tola isaa keessaa nuuf arjoome waan ni'maa Rabbiin keenya gaariin nuuf arjoome ni'maa taane ummata nabii filatamaa nama seera duniyaa akhiraa qur'aanaan ergaman kan ergaan isaanii walgahuu alamaa Hoogganaa hooggantoota hundaafuu imaamaa ilaa yoomissaa isaaniin hoogganamaa. Duree qabsaa'otaa mirga waan uumamaa shafahaa ummataa guyyatti qiyaamaa. Gooftaan keenya rahmaan nu buusee isaan faana yaa mootii olaanaa.

Jireenyaaf nama gargaara seenaan isaanii dhalootaaf guddina dargaggummaadhaani ergamuudhaan dura booda ergamuu isaanii wanni isaan hin taane hin jiru yaa ikwaani fakkeenyaaf seetu kan bira dabraafanii baadiyyaattu baraan daa'imummaadhaani horsiisee bulaadhas daldalaas taanaanii bultiif abbaa manaati abbaadhas ilmaanii Achitti wal geesse gara laafummaan Leenjisaa dakkatti bulchu mootummaan Hojjetaa hojjechiisaa kallattii hundaan Nuuf himte Aayishaan ummu Abdallaan Irraa jiraatu jaalalli rahmaani Haala amalli isaanii khuluqul qur'aani Hayyu duree biyyaati hogganummaadhaani

Jireenya irraa boriitiif nama gargaara. Nama isaan hordofi qalbiiti feewaara. Ee, Dhaga'i waa'ee isaaniin xiqqoo sitti baara. Isaan jaarsa biyyaati manguddoo waraara. Qondaala waraanaa lagaa dhiibuu gaara. Duree mujaahidaati muhaajiraa fansaara.

Bu'uurri qajeellaan qajeelti waa hundee Khayriin xiqqoo guddoo yoo as bu'aa qabdi Yoo bu'uurri hin tolinne martuu bu'aa dhabdi Bakka kana beeku qaba namni hundi Qalbiin Rabbiin tokko ichoomsituun gammaddi Bakka feete jiraattu waan gaarii kassabdi Jezaan hojii gaarii yoom lafatti baddi Hubadhuun fayyaddiif wal yaadachiifannaa Yaa mootii olaanaa

Rabbitti amanuun jireenyumaaf tola. Rasuula hordofuun jireenyumaaf tola. Mallattoodha qaba haala amala tola. Fuula bashaashaa hin qabu golgola. Haqqii Rabbiif nabi eeggata awwala. Haqa haadhaaf abbaa, haqa maatiif olla. Haqa margaa lafaa namaasaaf tola. Waa gochuu qofaa miti toltuu yaaduun tola.

Muhammadun Rasuulullaan kanatti aanaa amanuuf uumamnee duniyaa irra jiraanna. Yaa gooftaa ilma namaa baachiftee amaanaa faamii isaa nuu kenni waan taamu taana. Qalbii kennuu dhaabii taqwaa fi imaanaan. Rasuulatti hidhannee milkaa'uu barbaanna. Qabna ergamaa gaarii isaan hordofanna. Utuu ta'uu baanne silaa akkam taana? Eenyuun ajajamne eenyuun jala yaana? Silaa nutis akka ta'uu hin qabne taana. Silaa waan uumamneef wallaallee dhamaana. Silaa nus aduwwii rabbiif nabii taana. Ee, Galata isaa garuu amanne harkaa qabna.

Olluu qabe qawlii kee qur'aana yaa mootii olaana. Namni diinii qabu hin qabu waan nabee nurka jiraaf tarii hubatamuu dhabe. Amantii malaa inni lubbuu isaatti dhabe dhaggeeffadhu carraa rabbiin nu katabe. Amantii ilmi nabi nuuhu dhabe irraa gabe amantii nabi Ibraahim abbaa isaatiif dhabe. Baroota meeqaa tamitti mee dadhabe.

Akhiraa osoo hin deemiin duniyaattuu badhaasa rasuulatti dhachuun jennata nu geessa. Hordoftoonni isaanii har'aa fi kaleessa mallattoodha qaba xiqqoon si odeessa. Zulmii irraa fagaata atleedha jabeessa. Khayriitti ajajamee waan hamtuurraa dheessa dhaamsa ergamaa rabbi hojii mirkaneessa. Jaalalaan jiraatee deema duniyaa keessa Dhararraa fagaata akkiitti of dhiyeessa Hanga umriin isaa jirtu duniyaa keessa Isa biratti namni hin miidhamu eessa Yaa mootii irra keessa akkas ta'uu si kadhanna Yaa mootii olaanaa

Kanneen khidmaa diinii gamtaan tattaaffatu, amrun bil ma'ruufi hojiirra oolfatu, jara waan isaan ajajan hojiirra oolfatu, jara waan isaan dhorkan irraa fagaatu, kanneen kalimaa isaa ol qabuuf dhamaatu, adaba Islaamaatiin ol galtee bobbaatu, nu haa taasifatu Rabbal Aalamiina yaa Murtee Olaanaa.

Onnuu qabi qawlii kee qur'aana yaa mootii olaana. Si kadhanna rabbii yaa mooticha gaarii hamtuu nurraa qabii nun daalini darri sodaa kee nuu kenni qalbii nu tahaari ibaadaa kee irratti nu dheeressi umrii tawbaadhaan nu faayi osoo hin seenne qabri

Yaa Rabbi waan sitti yakkine nuu dhiisi badii keenya maraa guddoo fi xiqqoosi dhokataa mul'ataa si beeka kulliisi imaana nuu kenni qalbii keenya jiisi nurraa qaba duwwee shira jinnii finsi gamtoomaa nuu kenni nu tarkaanfachiisi

Duniyaan hin dhaabbattu of duratti kaata, kaleessa irraa dhufee borutti dhiyaata. Dooniidha markaba geejjiba fakkaata, uumaan Rabbii hundee siirra jiraata. Keessaa ilmi namaa kabajaa qabaata, markabni abbaa qabaa yoom tola nu baata. Har'a jiraachuu qofa bor gaaffii dhiyaata. Hin dagatiin duniyaan kun bakka filmaata. Filachuun kan abbaati waa lama dhiyaata. Manaa qajeelaa jallata hammaata. Namuu bakkatti buuni qaba feermaata. Kaan dhumaa kaan dhufaa taraa waliif laata. Rabbitti amanoon diyoom qabaata.

Duniyaan bakka filmaanni itti gaggeeffamu waa lama nuuf kaa'ee gooftichi hakiimu filachuun kan abbaati ilaalla dunamu. Duniyaan bakka silaa of barbaaddatamu eessaan dhufee maafan dhufee gaafatamu eenyutu na fide jechuun qoratamu maaliif anumame of qiyyaafatamu. Bor akkamiin ta'aan bakkatti yaadamu. Kan addaan nu baasuuf gooftichi hakiimu akka dhalli namaa dhaga'ee gorfamu. Ambiyoota kumaatamaan lakkaa'amu tokkichummaa rabbii barsiisuuf ergamuun. Aliimuun hakiimu rabbil aalamiina yaa mootii olaana. Duniyaan imaltuudha nuti musaafira deemaa dhufte deemaa jirti fuula dura. Kaan baasaa kaan buusaa deemti qaxxaamura. Kalees hin deebi'u har'atu nurka jira. Har'is dabruuf deemaa borus guyyaa bira. Daqiiqaadhaan umriin keenya nurraa mura bakkatti nu buuftu qabdi gandaa kira. Har'aaf yookaan ammaaf taatus numa jirra. Warra waan jiraatuuf beeku addunyaarraa ta'u of yaadannaan nuuf tola akhiraan. Haa jennu maal fuunee dhayna rabbiin biraa. Rabbiin keenya gaariin nuuf arjoomee jira. Laa ilaaha illallah nuuf kaa'e qalbiirraa. Qabeenya waan duniyaan kun qabdu ofirraa. Jiru hunda caala maalummaa isaa barraan Seerri Rabbii Qur'aanni harka keenya jira Waan taamee dabreef ta'u fuula duraa Achi keessa jira keessatti of barbaanna Yaa mootii olaana Ilaahii anta yaa mawlaana Si malee maal keenyaan nuttaana

Sababni uumamne duniyaarra jiraannuuf eessaan dhufe maafana dhufe iyyaafannu boreessattan deemaa beekaatti gaafannu ta'uu beeynee wanni wal yaadachiifannu duniyaan bakka manne rabbiin gabbarannu bakka ajaja nabiyyeessaa gaggeeffannu Dirree khayrii hojjannee boriif ol kaayyannu. Aqliin amaanaadha kan of hirkaa qabnu. Meeshaa waan uumamneef qorannee barannu. Warshaa haqaaf cubbuuttiin adda baafannu. Waan dabree yaadannu waan boriitiif yaannu. Kaazinaa beekumsaa bakkatti kuufannu. Dhugaaf ragaa baanee dhararraa of eeynu. Fayyaan qabeenya maanaa ta'uu ittiin beeynu guyyaa rabbiin nurkaa deebifatu hin beeynu hanga kontoraataa finne asirraa deemnu har'a of eeggannaan akhiraatti hin deeynu hanga asirraa deemnu tultuu kassabannaa yaa mootii olaanaa. Ergaan koo si haa ga'u yaa xiqqaa yaa guddaa kasaaraaf nun uumne beeki rabbiin guddaan. Biyya duniyaa jirra har'a hiree qabda boriif gaariidha waa baruun si fayyada gaafadhu qoradhu mee baafadhu addaan faguuttiin barbaaddu waliin jirta ganda jibbuuf jaallachuufis dura beekuu qabda beekanii baqachuuf wallaaluu wal addaa waa beekuu waan miidhumaaf biraa agabda

Kijibin daldaluu jecha isaan jijjiiruu qotee bulaan daangaa namaan qaxxaamuru yeroon akkas jedhu naaf hubadhaa garuu amantiitu akkasii kan hin jechaa jiru malee hordoftoonni hunda akkas jedhee himaan jiru fakkeessaan gowwoomsaan kan bakkayyuu jiru maqaa islaamaa baatee mi'aaj barabbiruu.

Hojiisaatu ragaadha dubbachuun barbaadu Imallisaa fagoodha rajjim nahuman gadu Milkii duniyaa akhiraati wanni inni barbaadu Yoo duniyaa nagadu yoo soomee sagadu Yoo deemu yoo taa'u yoo rabbiin hammadu Jireenyi isaa kulliin wama waa fayyadu Naman miidhu namnis miidhamuun barbaadu Kanaaf uumaan rabbii marti irraa gammadu Kun hojii Islaamummaan hundarraa barbaadu, jazaan isaan badu. Rabbiif jecha taanaan yaa mootee olaana. Warra Rabbiif jecha obbolaa walii ta'u, burgaa addisaa arshii jalatti wal ga'u. Galmi keenya guddaa maqaan kee ol ta'u. Hanga ilmi namaa rakkoo jalaa ba'u ummata isaa diiniitiif sababa ta'u warra kalimaa kee ol qabuuf dhama'u amma caayaan diinii addunyaa wal ga'u si kadhanna mootummaa kee sitta ta'u warra nasriif karaa saaqu waan danda'u ummata gamtoomee gumii ofii ba'u taaba kajeellaa rabbittiin nu haga'u maqaa kee gaggaarii sana sitta ta'u Khaatimaa nuu tolchi gaafa guyyaan ga'u Haajaan keenya nagaan fuula kan kee ga'uudha Nuu farjoomi khayrii kadhanne hundaa'u Rabbiin nu haa dhaga'u kajeelaa kadhannaa Yaa mootii olaanaa Mu'mina haqiiqaa hanga duniyaa jiraatu Heeraaf seera Islaamaati jireenyi isaa guutuun Akka ofii qaba akka biraan taatu Fakkittoolee buluu yeroo dhugee nyaatu Ahlii maatii ollaa wajjiniin jiraatu